Без бүген Арча районы Югары Пшалым авылында данлыклы пшалым чаналарын кемнәр эшли, ничек эшли. Пшалым авылларына килгәндә, борынгыдан аларның э, аларны тирә-як авылларның халкы шакшыклар дип йөрткәннәр. Ни өчен? Чөнки иртән барсак та, кич барсак та Яктыда да, караңгыда да авыл буенча шак-шок иткән тавышлар килә, дип, көне-төне чаналар, арбалар, көянтәләр, бишекләр, менә шундый агачтан нәрсә әзерләп була, шундый бөтен кирәк, тормыш кирәк-яраклары әзерләгәннәр. Бүгенгесе көндә дә бу һөнәр белән шөгыльләнүчеләр күп. Югары Пшалым авылында да, Урта, Түбән Пшалым авылларында да бу һөнәр ияләре күп. Хәерче чанасы дип атала инде бездә. Уфала чанасы дип тә әйтәләр инде. Табаннары имәннән, булары карама инде, баш карама. Монысы тоже сулныкы, баш караманыкы. Монысы бер кат тәпиләрне берләштергән карамалар инде. Бу чананы иң беренче имәннен имәнен алган алып кайтканнан соң имәнен яргалап башта шул черный гына баш кара әйбер генә башка табаннар теге заготовкалар ясыйбыз ясыйм инде. Шуны заготовкасын аннары теге бабайлар шикелле үк итеп яткан юк, леган бабайлар тирескә дә күмеп торганнар шунда. Теге әзерләгәннәр. Ну, минем алай кәйме шул имән әзерләгәннән соң парда парга казанга шул ягып, тезеп парга табанны куеп, аны каплап, бишмәтләр белән, ну, бер сәгать, берәр сәгать тирәсе шунда пешерәм инде мин аны. Шуннан пешергәннән соң берәм-берәм су суырып-суырып алып, бөгеп бөгеп карыйсың инде шул берсе бүгелә икән, аңа пешкән, шуннан берәм-берәм алып чыгып бөгеп, бәйләп, аны кибәргә кертеп куям, кибәргә куям инде. Шуннан кипкәннән соң, аны монда башыннан Чыбыклар белән эләктереп куясың инде. Ул чыбыклар үзләре китә инде, бу табан уже бүтән китми. Ана шул әйбердә станокта шул сөйкләрдә эшкәртеп инде. Тишекләрен тишеп, карамаларын тоже шул башта нитеп ясап куям инде мин аның. Киртекләп үзенең размерлары бар инде. Аларын тоже инде әзрәк парда арак тотып асына тизрәк бүгелә инде, но җылга кертеп куйсан, әйбәт бүгелә торган карама була икән. Алай да бүгелә инде карамаларын шул киртекләп. Бу өскәүрәшәсе инде өскәүрәшәләрен тоже алдан ук бөтенесен теге заготовкаларын әзерләп куям инде. Тикшереп нитеп размерлары белгер инде аның. Аннан шул бөтен табаннарын әзерләп тикшереп бетергәннән соң тәпиләрен сразу әзерләп куям, үзенең шаблоннары бар инде. Башлап шул табанга тәпиләрен кагып, аннан сон карамалап, карамаларын башта шул былай гына бер ләктереп чыгам мин аны. Шуннан теге әзрәк товарны бит тә кирәк бит инде. Ананы кабаттан ычкындырып, ычкындыргач уже бит китеп бетмиләр алар теге үз халенә теге кире кайтмыйлар агач. Әйбәтләп тагын бер бер романок белән струклап шул матурлавын чистартып хәзер кабыкларын төшергәләп шунда купкан кабыкларын бәйләп барам инде ана шул башында 90 градус янында өстәле бар шул өстәлгә куеп 90 градуска ике табаны әйберлән китереп куйганнан соң карамадан кысып әйбәтләп бәйләп чыгам инде иң ахырдан инде шушы баш карамасын бер як бу ягын бер яннан бер киертеп куеп Баш үрәчәне баш э, баш караманы бер ягын тыгып, шуннан бу ягына үрәчәне үзенә тыгып мин шулай җайлап кертеп утыртам инде. Чананы караганда, алганда инде аны борынгылар күбрәк карыйны, аны кайберсе карап та тормый, менә бу әйберсен карап ала инде. Менә бу табан бер тигезлектә булырга тиеш. Ә ул табан була, менә мондый кәкре була икән инде. Ул Өстерәгән кешегә авыр була инде, авыр чанаулы. Элекке бабайларның гына безнең әйбер ясап биргән, бәләк абзый э, ясап биргән чана бар, аны тулган шомырт куйган иде менә. Баш карама шомырттан иде. Шомырт тоже җепселле агач ич инде. Чалгы кулында шомырттан ясаганнар, карама белән. Ну җепселле шуңа куялар ди, бабайлар шуннан куйган, без дә шуннан куябыз инде. Армиядән кайткач, урман кистем мин, әйбергә кереп, инде суз, бу әйбергә лисуза кереп. Шул атта кызык бит инде, яссы килә шана. Шуна әнидән, мәрхүм әни әйтә торган, менә бабаң шулай бөгә торган, шулай бөгә торган дип, менә табаны бүгәргә әйбер әни итте күрсәтте миңа. Иң беренче тапкыр менә шунда пешереп шулай бөгәләр дип. Шул атта ясадым миңа, түлше ул атта мондый сувенирный түгел инде, ул теге күпкә простойрак инде.